Әлеге тапшыруда без татар эстрадасының, татар сәхнәсенең күренекле, танылган, әле генә кабынып килә торган йолдызлары белән әңгәмә корачакбыз. Мин аларга алар белән бәйле кызыклы сораулар бирермен, ә алар үз чиратында аларга җавап бирергә тырышырлар. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә. Нәрсә дә булса килеп чыгарга тиеш. Киттек.

Мөнир, беренче сорау. Син бит инде безнең татар эстрадасының энерджайзеры. Син безнең башың белән тулаем эшкә чумган егетебез, тырыш егетләребезнең берсе. Мөнир, менә син кайчан карамаймы, син я хәйри акциясендә, я гастрольләрдә, я син автоюгыч ачып җибәрәсең, я казылык бизнесы ачып җибәрәсең. Менә, Мөнир, Шулар турында без аерым тукталырбыз әле. Менә шул кадәр күп кешене каян җыясың? Кайдан туплыйсың син аны? Юк, инде мин инде үзем дә бик эшләргә яратам. Мин э, ничек әйтергә була? Трудоголик. Трудоголик. Әйе, мин шулай. Эшчән егет инде син. Әйе, мин көн саен минем эш булырга тиеш. Мин инде хәзер э, э, вакытта алам, калдырам үземә, бер бер ике көн ял итәргә инде. Менә бүген мин ял итәм. Шуңа күрә синең белән очраштык. Күрештек, менә шундый машинада, мощный машинада йөрибез. Ошыймы?

И все за Дима Билан, нам дали Джастин Тимберлейк, Аянчик, Магнек. Именно шулай торып не ничектер
образ барлыкка килде барлыкка килде да инде и менә шул образ белән мин инде башладым шаккатыра башладым татар эстрадасын татар халкын җәмәгать мин аны беренче тапкыр үзем дә күрдем шулай шаккаттым мин әйтәм неужели татарлар арасында шундый дәртле җырчы бар дип уйламаган идем гомумән һәм инде без аңа кушамат таккан идек анда егетләр белән бергә радиода эшләгән вакытта инде Э, Дима Билан, ул татар эстрадасының Дима Биланы булып китте. Ә без аны, э, дөресен генә әйткәндә, Салават Миниханов белән гомумән чагыштырмадык. Ул аны үзе әйтә. Димәк, алар арасында нәрсә ниндидер бер низак килеп чыкты, белмим. Анысы анысы алар үзләре әйтә. Салават Миниханов белән. А, ул анда Минем менә э, шоу-бизнеска кергәндә, минем постоянно менә һәрбер белән міне конфликтлар конфликт конфликтлар постоянно постоянно менің артистлар бойынша артистлар белән менің ә, э, дуслық юк менің дуслар юк шоу бизнеста шоу бизнеста енді ә, шоу бизнеста дуслар юк жыршылар ә, э, арасында да дуслар юк чөнки бар хәлләр әйе әйе я чынлап та әйтәм менә күбесе күп җырчы әйтә менә о минем дуслар күп артистлар артистлар белән без бергә эшлибез сөйләшәбез йөрибез блеф полный без эшлибез аралашабыз э, менә концертларда но мин алар белән дус дус түгел бар тик теге хезмәттәшлек кенә инде бу инде әймен әйе минем турында бик күп нәрсә сөйлиләр менә менә мөнир син менә эшләп йөрисең тегез менә әле генә миңа шунда әле генә информация килеп җитте кемдер артистлардан айтты менә мин менә шулай шулай мөнир кебек тоже эшлим көн саен нишләп минем квартирлар юк машиналар юк өйләр юк тегесе бусы мен әйтәм ну нәрсә ну үзеңнән тора бит димәк эшләмисең димәк эшләмисең нәрсә эшләмисең
хәзер тиз генә без синең мәктәп елларыңа күчеп алабыз әйме син син ничәнче елгы мин сексен сигез сексен сигез димәк сиңа отыз бер яшь миңа отыз бер яшь булачак менә кара әле син сексен сигезенче елгы булгач Димәк, син 90-нчы елларны әз генә генә теге татып алдың, әйме? Әз генә генә шул елларда укып алдың, әйме? Менә карагыз, 90-нчы еллар бит, әйме? Ул бит инде 40 еллар безнең, әйме? Ә криминальный, шулай диләр бит. Нәрсә генә булмады. Ә криминал.
Менә мәктәптә укыганда безнең егетләрне ничектер бүләләр, пацаннарны. Ясик пацан, я чорт.

класста инде шундый кеше бар бер лидер бар инде бер лидер шуны не ты с кем живешь шундыйрак шундай бирләр булган әйе менә менә шундый не сөйләп бирәм шундый хәл булып чыкты бер көнне мин химиядан чыктым безнең анда

Күбесе әйтә, менә Мөнир, менә кемдер әйтә, может, все-таки может образ такой у меня. Такой. Мин сине э, беләм, Мөнир. Шушында не такой дерзкий, такой, мә, слышишь, что смотришь. А в жизни я э, все совсем другой человек. Келесі сұрау. Э, Сине Барсмедиа белән нәрсә бәйли? Хәзер ул бернәрсә бәйләми. Менә без 7 ел бергә эшләдек. Бергә бергә эшләдек. Алар миңа Аларга 7 ел, бик- 7 ел алай түгел. 7 ел бу 7 ел эшләгәнем бу контракт булды. контракт булды. Әйе, контрактта булдык, зәйме? Контрактта булдым 7 Аның турында ел. аерым тукталып алырбыз әле без. әйе. Әйе, анда, ну, бу контракт инде авыр контракт әйтәсең килә я менә хәзер инде җырчылар белән яшь җырчылар белән контрактлар ясамыйлар чөнки чөнки хәзер җырчылар күп аларга инде рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә алар миңа инде юл ачтылар барс медиа барс медиа алар мине минем ясадылар миннән йолдыз мин йолдыз мин артист җырчы булырга Бу, бу тоже бик ни эш, авыр. Авыр эш. Э, авыр эш. Монда эшләргә кирәк. Монда контракт ясадың да и все, будешь ждать умер погоды. Это нереально. Ага. Эшләргә кирәк, самому тоже надо работать. Безнең Радик Артемьев, менә анда бер продюсер шундый бар. Әйе. Менә беләсең, әйе. Әйе. Көлү дә җибәрдең, әйе. Ой, ой. Әйе, менә шулай. Ты Ты, Штраф, штраф, ты штраф. не работаешь, казан работаешь. Ә менә Барс Медиа белән контрактны кайчан өздең, кайчан өзелгән, кайчан тәмамланды Э, контракт? Кайчан э, е, э, контракт минем эзелмә, мин эзмәдем. Без до конца доработали 7 ел. Ну кайчан бетте инде Әйе, контракт? алар без хәзер просто Тәмамланды. сотруд- без хәзер инде просто сотрудничаем. Алар миңа, мин аларга. Мгм. Мин аларга аларның концертларында катнашам. Ой, Бушка. бушка. Алар инде миңа ни, алар миңа э, Ротация, ротация бирәләр. Ротация, реклама әйе. Әйе, менә шулай.
Шундырак легенда йөри, әйме? Имеш мимешләр, э, имеш Барс Медианың генераль продюсеры э, Радик Артемьев, Радик Иванович, э, артистларга штраф сала барган. Нәрсә өчен? Әгәр дә син аның рөхсәтеннән башка берәр җирдә чыгыш ясадың икән, берәр банкетта, имеш ну, штраф салганнар. Ну, это, это не секрет, Э, күбесе шул турында сөйлиләр ә, э, ә бу сер түгел э, менә әйтәсем килә вот менә вот у нас вот, вот такая тема всегда вот менә молчим и между собой общаемся никто ничего не говорит все ничего не знают но бу чынлап та шулай булган иде то есть штрафлар булган иде мында даже шундыйлар булган иде

А, ну, ну как было, это реально так было. Элвин Грей, Элвин Грей, да, да, да. Элвин Грей белән менә синең мөнәсәбәтләрең ничегрәк? Нет, мы не общаемся. Оралышмы сез? Юк, оралышмыз. Ну, сез беләсезме, сез менә Мөнир бар, әйме Мөнир Рахмаев бар, Элвин Грей икән. Сез бер-берегезне беләсездер инде, әйме? Әйе, мы друг друга знаем, мы даже вместе отдыхали. Хәзер оралышмыз. Хәзер юк, ну, э, люди меняются. Аның иҗаты шуймы син? Ул бихә бик популяр диләр. Ну, бик популяр булган иде. Я считаю, что сейчас пошел на спад.
Әйдәр, менә шундый сорау, син бит инде татар эстрадасында күптәннән җырлыйсың, әйме татар эстрадасын эчтән тулаем беләсең. Синең, синеңчә менә иң яхшы җырлый торган өч ир-ат синеңчә?
Прям чынлап та җыр Менә әйе менә татар эстрадасында. Өч. Әйдә икене әйтсәң дә була. А, менә әйтсәм, то что беркемдә юк.

Даже чәй дә куймыйлар. Бер нәрсә юк. Шундыйлар да бармы? Юк, менә дофига. Э, татарлар чәй эчә җәмәгать. Бик күп исегездә калдырыгыз. Ике тапкыр. Менә әйтәсем килә, бик әйбәт каршы алалар. Менә э, бик әйбәт каршы алалар. Так, э, Башкортстанда бик каршы әйбәт каршы алалар. Тугандаш республикасы.
Уфада прям бигрәк прям анда халык

Быел инде мин отказлаган булам Алла бирсә. Алла бирсә. Алла бирсә, әйе.
Ну, без әлегә котламыйбыз сине. Әйе, пока котлама. Әйе, без, ләкин без аны көткән. Минем дә шундый сорау бар. Нишләп мин әйтәм, син отказаңны хаман алмадың. Син 10 ел сәхнәдә бит инде, әйе. 10 елдан соң бирегә тиешләр бит инде. Менә шуңа күрә менә Алла бирсә. Алла бирсә, җәмәгать, без аны көтәбез. Без моны беренче булып белдек. Әйе.
Ну, әйтәсең килә, мин күп эшлим. Нәрсә әйтмәкче идем?
Син үзең нинди машинада йөрисең?

китергән иде. Әйе, әйе. Мин йөргән бар ул машинада. Әйе, менә аннан соң мин э, үземә алдым яңа э, ни к- э, алдым э, Мазданы яңа кузовта. Әйе. Аннан соң мин үземә алдым беренче Каен. Ярый, менә аларның бәяләре, менә Мазданың, Porsche Cayenne-ның хайран, ул бит зур бәяләр, кыйбатлы машиналар. Кайдан шул хәтле акча аласың син? Бу сорау булырга тиешле. Син нәрсә генә дисәң дә, әйе. Син Ну- бит син бик күп эшлисең. Без аны Әйе, аңлыйбыз. әйе, әйе. Ә син аена, әйдә, аена күпме аласың? менә?

Мөнир, әйдә без тапшыруның ахырында теге мәгънәсез э, видео темасын ябып куябыз. Э, сорау шундыйрак, нәрсәләр үзгәрде? Э, туганнарың белән нинди мөнәсәбәтләр, э, дусларың белән нинди мөнәсәбәтләр? Гомумән, син үзеңә дәрес итеп алдыңмы ул мине? Дәрес тә булды һәм беркемдә дә мин, ну, әйтәсем килә, менә Күп кеш, э, ну, бар э, кешеләр, кем алар, э, кем ни, минем тормышымдан киттеләр. Киттеләр.
Син аны үзең сызып ташладың, әйме? Сызып ташладым аларны.
Әйе. Әйе, алар кара списокта. Әйе. Шул кешеләр сөй, мин, алар хәзер мине эзлиләр, э, не, дусла, дуслашырга тагын. Ә, э, шулай мене.
Әйе, шулай дип шылтыраталар.
Мин алар Юк, башта, башта нәрсә диделәр?
Башта, башта әрләп чыктылар сине, әйме? Орыштылар сине, әйме, шул видео өчен. Ә хәзер дуслашырга телиләр, әйме? Әйе, хәзер дуслашырга телиләр.
Әйе. Әйе, кемдер кем нәрсә әйткән иде, кемдер менә бик күп сүзләр ишеттем мин. Әйе.
Шул видео буенча инде. Әйе, дуслар
дуслар калды. Кем мине аңлады? Әйе. Туганнар мине поддержать иттеләр. Әйе. Менә Әйбәт, Аллага шөкер, популярлык үсте. Җәмәгать без инде һәр тапшыруыбызның ахырында нинди дә булса конкурс игълан итәчәкбез. Чөнки безнең җырчылар буш кул белән килмиләр, алар үз үзләре белән нинди дә булса бүләк алып киләләр, нинди дә булса сувенир, презент алып киләләр һәм без аны уйнатмакчы булабыз. Мөнир, син бүген буш кул белән килмәдең бит, әйме? Юк, мин менә буш кул белән килмәдем. Менә э, шундый бүләк. Әйе. Монда минем фирменный футболка Мөнир Рахмаев. Әйе. Менә монда язылган Мөнир Рахмаев. МР, әйе. Э, монда есть карт, менә шундый карта бар, синдикат. Ташламалар. 10% скидка.
Ташлама. э, автомойкага. Һәм менә мына менә монда шундый ни монда карта бар менә Муня Рахмаев. Бу карта бирә кешегә скидка 10% на, на любое мероприятие. Шулай ук 10% И, әйе, һәм менә бу карта будет э, действовать э, пожизненно. гомерлеккә.
Постоянно гомерлеккә янәшә карта.
Гомерлеккә. Ә, сорау шундыйрак, ә, Мөнир Рахмаев кайсы җыры белән беренче тапкыр чыгыш ясаган? Беренче тапкыр чыгыш ясадым. Дуслар, языгыз, язылыгыз миңа да, аларга да. Ә, ә җиңүчене без соңыннан билгеләрбез. Языгыз, уйлагыз, кайсы җыр микән дип әйбер. Әй, әй, менә бүләк монда.
Бүләк монда. Сезнеке булачак.
Алла бирсә. Һәм дуслар, менә әйтәсем килә, ә, бу проект чынлап та, бу, бу проект чынлап та бик ә, шундый әйбәт проект. Единственный проект, Оригиналь проект.
Оригинальный проект, әй менә Робертка, Исламга бик рәхмәт чакырганы өчен. Әй, действительно менә йолдызлар әзерләнегез.